Россия Ислам университеты ректоры бездә кунакта. Бәхетлеләр Мәккә Мәдинәгә гомрә хаҗына юл тотты. Рамазан айы шәһәребездә ничек үтте? Бәйрәм күңелле булды.

Яшьләр, хөрмәтле мәчтара мәхәллә командалары, мәхәллә ара командалар, менә бүген әлхәмдулилла иҗтиралла э, хоккей мәч белән, хоккей с мячом Шәһәребезнең төрле мәхәлләләреннән Иске Суыксу, Күл Черкене, Яңа Чәчкап, Буа мәдрәсәсе командалары бергә тупланып, Арктика янындагы шуалакта уйнадылар. Уен бик матур барды. Шундый матур күркәм чара үткәргәннәре өчен район хакимиятенә, яшьләр бүлеге җитәкчесе Илнур Сафиуллинга һәм аңа ярдәм итеп йөргән активистларга мөхтәсибәт исеменнән олы рәхмәтләребезне җиткерәбез.
Хәдис, барыгыз да беләсез, Көчле мөселман башка мөселманнардан хәерлерәк. Ва фи кулли хайр, әмма бөтенесендә бар хайырлы бер нәрсәләре бар. Шуңа күрә инде молодцы, шулай оештыру, үзенең оештыру монда килүе, то, что у вас приход монда, то, что килдегез, уйнадыгыз, уйнарга теләдегез, бу бик зур нәрсә хәзер бүгенге көндә. Шуңа күрә инде дәвам итәргә, иншалла. Шәкертләребез дә тоже монарга өлеш куйыгыз, тоже в дальнейшем, чтобы килгәннәр барысы да моны шундый бер вид спорта үзенә күрә бер отдельный. Потому что буада гына түгел, фактически ул Безнең менә Татарстан районнарда мин ишеткәнем юк, чтобы менә мусульман арасында шундый бер хоккей. Поэтому бездә аны в дальнейшем оештырырга кирәк булыр иншалла. Аля Таха Расулилла Салатулла
Унынчы март Исәк авылы мәчетендә Мөслимә төбәк ара мөнәҗәтләр фестивале узды. Буа мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов исәклеләргә җомга намазын укытты, халыкка үзенең төпле насыйхәтләрен ирештерде. Исәк авылында үткән бу фестиваль 9 яшьтән алып 80 яшькә кадәр 50 дән артык катнашучыны җыйды. Сәламләү сүзе белән Буа муниципаль районы мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, Буа муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Ленар Рафыйк улы Шакирҗанов, Буа якташлыгы президенты Ирек Закиров чыгыш ясадылар. Шушы зур, зур дип әйтәбез, чөнки инде андый хәзерге вакытта үзебезнең татар моң белән уздыручылар сирәгәйде. Һәм инде шушы мөнаҗәт аркасында, мөнаҗәт сәбәпле без инде үзебезнең, хәтта безнең бабайларыбыз, әбиләребез динебезне саклап, Ул үзенә күрә бер багаз, моң, моңлы багаз, үзенә күрә бер моңлы багаз. Зур чараны уздырасыз, инде үзегез дә киләсез, катнашасыз, монда чыгымнар да бар, оештырасыз, оештыру җиңел нәрсә түгел. Шуңа күрә инде Аллаһы Тәгалә матур иттереп шул чараны уздырырга Аллаһы Тәгалә ярдәм бирсен, иншаллаһ. Рәхмәт. Хөрмәтле бәйгедә катнашучылар, хөрмәтле районыбызның кунаклары, без бүген мөнәҗәтләр бәйгәсенә җыелдык.

Ның кайнар сәламнәрен җиткерәм. Һәрберебез дә бу эшне битараф кына уздырып җибәрмибез. Якташлык җәмгыятендә активистлар да, идарә членнары шулай ук матди яктан да, бүтән яктан да үзләребезгә ярдәм итәләр менә шушындый чараларны уздырыр өчен.

Рафик хәзрәтне Буа мәдрәсәсе мөдире, имам-мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов каршы алды. Аннан Рафик хәзрәт әл күптән түгел Буада ачылып эшләп килүче Приют человека ноктасы эшчәнлеге белән танышты. Икенде намазыннан соң хәзрәт кунакны мәдрәсә янында салынган өстәмә корпус белән таныштырды. Лилия ханым Валиуллина биредә мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен дини тәрбия үзәге булдыру буенча алга таба планнары белән бүлеште. Килгән кунакларга Буа Теремок балалар бакчасы нәниләре исем кушу йоласын сәхнәләштереп күрсәттеләр. Бу күренеш күңелләргә бик җылы тәэсир итте. Аннан мәдрәсәнең яңа тулай торагын карадылар. Шулай ук бу көнне буабыз өчен күркәм вакыйга булып, яңа бинаның аскы катында урнашкан Тахфиз үзәге ачылды. Килгән кунаклар арасында ректорыбыз Рафик хәзрәт Мухаметшин, район башлыгыбыз Ранис Рафисович Камаретдинов, Коръән ятлау үзәгенең белгече Ибраһим Искәндәр улы Сабиров, татар мәкаме белән укучы белгеч Нурислам Илдус улы Абсалямов, татар азанын белгече Альберт Ильяс улы Кадыйров, Ханский дом генераль директоры Ильяс Фаиз улы Гыйматов катнаштылар. Рәфикъ хәзрәт Мухаметшин, аны инде барыгыз да беләсез, кем инде Ислам университетында укыган, аны белә, таный. Инде Рәфикъ хәзрәт безнен ректор инде ул, безне укытты әле без укыган вакытта, әлхәмдүлилләһ, безнен укытучыбыз. Как районның аңарга ул безгә килде, менә шундый зур мероприятиедә, аңарга да сүз бирәбез, Рәфикъ хәзрәт.
Бисмиллахи рахмани рахим. Салам алейкум, тарам җәмәгать. Шуннан да бик э, шатлыклы вакыйга. Беренче. Э, Шуннан да менә Коран хафизлар э, үзәге булу ул безнең динебез традиция эчендә бик мөһим, чөнки безнең инде динебездә Коръәнне яттан белү безнең пәйгамбәребез чорыннан ук, Мөхәммәд галәйһиссәлам чорыннан ук йотлаганнар. Инде ул гасырлар буе дәвам иткән. Безнең революция кадәр инде ата-бабаларыбыз да арасында да карый дигәннәр, инде Коръән хафизлар күп булган. Менә безнең Россия Ислам университетында да Коръән хафизлар үзәге инде ун елдан артык бит инде Ибраһим безнең эшләп килә, ун елдан артык. Без ул үзәктә инде бик күп булмаса да, бер җитмештән артык Коръән хафизы әзерләп чыгардык. Илмир хәзрәт бу үзәкнең киләчәк буын өчен никадәр мөһим икәне турында сөйләп үтте, алга таба эшләү тәртибе белән таныштырды. Менә безнең бүген Рамазан айларыбызда, шушы мөбарәк айларыбызда, изге айларыбызда менә шундый матур бүлмәне, иншаллаһ, без бүген ачабыз, Алла теләсә. Бу бүлмә була инде безнең тәхфиз бүлмәсе, Коръән ятлау бүлмәсе булачак, Алла теләсә. То есть анда безнең наклейка, наклейка киләсез, кем ятларга тели икән, монда нинди вакыт сезгә җәелә, шушы вакытта киләсез. Ильяс хәзрәтебез инде безнең үзебезнең хафизыбыз, аны беләсез барыгыз да. Ул монда инде утырачак, алла теләсә, анда графикны куябыз. Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Менә без күптән тигел әле монда карап уздык, бу бинаны Бик әйбәт, бик матур килеп чыкты, балалар бакчасы да бар, менә үзенә күрә бер Коръән әрәнү бина, бер бүлмә булды. Безнең Буа районыбызда ике Коръән хафиз бар, аның берсе Ильяс хәзрәт монда Районда торучы икенчесе районда тормый инде ул, пока за границей. Менә Ильяс хәзрәт шикелле Коръән хафизләр бездә күбрәк булсын өчен, менә шул бүлмәгә җитмәгәндер инде ул. Бу бүлмә булыр, Коръән хафизләр, Алла бирсә, күбәйсеннәр. Исәнлек-саулык барыбызга да, менә бу бинаны төзергә булышкан предпринимательләргә исәнлек-саулык, Аллаһы Тәгалә аларга да Үзенә күрә ярдәменнән ташламасын. Белгәнебезчә, татар ларда үзләренең макамнары бар иде. Макамнары бар иде. Татар уку макамы, Коръәнне, азанны. Шуңа күрә инде без инде Казаннан чакырдык үзебезнең Альберт хәзрәт, Нурислам хәзрәт. Алар инде мастер-класс, менә ничек татарлар азанны татарча, ничек әйтәләр иде безнең бабайлар, аңлатып, нитеп.

Кич кунаклар район хакимияте башлыгы Ранис Рафисович Камаретдинов исеменнән әзерләнгән ифтар мәҗлесендә катнашты. 70 кә якын кеше җыелды. Алар арасында җитәкчеләр, эшмәкәрләр, иганәчеләр, дин эшлеклеләре, өлкәннәр, аксакаллар, авыл имамнары катнашты. Ульяновск шәһәреннән дә кунаклар бар иде. Буа мөхтәсибәте һәм район мәхәлләләре Ранис Рафисовичка һәм аның социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Назымовнага, социаль яклау үзәге мөдире Ләлә Рөстәмовнага һәм аның кул һәм аларның кул астында эшләүче кызларга олы рәхмәтләрен белдерәләр.

Өч көн Мәдинәдә булып, автобус белән Мәккәгә юл тоттылар. Хаҗиләр күп вакыт гыйбадәтләрен, намазларны, зекер-тәсбихларны, дога кылуларны, ифтарларны Әл-Хәрам мәчетендә үтәделәр. Аларга Гайдүл-Фитр көннәрен дә Мәккә шәһәрендә үткәрү насыйп булды.

Госман, Әниләр, Хаҗиләр, Әбу Хәнифә мәчетләрендә Изге Коръәннән һәр көнне бер җүз укылды. Халык хәтемгә хәтта авыллардан килеп йөрде. Укылган Коръән хәтемнәре районыбызга бәрәкәт алып килер дигән өметтә калабыз. Шулай ук Рамазан аенда район һәм авыл мәчетләрендә ифтар мәҗлесләре дә үткәрелеп торды.

Бәйрәмне Хаҗиләр мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөләйманов ачып җибәрде. Казан кунагы Ринат әфәнде Ибраһимов чараны бик матур алып барды. Нәниләрне аниматорлар уйнатты. Масс-старт, аркан тарту, төрле спорт ярышлары бергә үрелеп барды. Бәйрәмдә халык попкорн, татлы мамык, чәй, компот, төрле сулар, тәм-том, Хаҗиләр мәчете мәхәлләсе әзерләгән пылау белән сыйланды. Балалар Коръән сүрәләрен яттан укыдылар, ислам диненә, туган телебезгә багышланган шигырьләрен дә җиткерделәр. Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов мондый күркәм чара оештырганнары өчен яшьләр бүлеге җитәкчесе Илнур әфәнде Сафиуллинга, аның тормыш иптәше Газизә ханыма, мәчет имамы Марат хәзрәт Хәйбуллинга, аның тормыш иптәше Мәдинә ханыма, аларга ярдәм итеп йөргән активистларга, башка мәчет имамнарына олы рәхмәтләрен белдерә. Гает бәйрәмнәре

Тарткан тәсбихларыбыз, зекерләребез, биргән садакаларыбыз кабул булсын, дәвамлы булсын. Аллаһы Тәгалә һәркайсыларыбыздан разый булсын. Ике дөнья рәхәтенә, ике дөнья бәхетенә һәркайсыбызны ирештерсен. Әссәламегаләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.